Васильевна эйиэхиттэн мин билэрбинэн улаатан эрэр оҕолор үксүн кэлэллэр дии сылдьаллар. Анда каһаам. Туох кыһалҕалаах кэлэллэрий уонна хайдах үлэ барарый? Оттон ити улаатан эрэр диэн ити подростоктар буолаллар дии.

тохтуулар эбит саҥа өйдөөн көрбүттэр аха итя тоже үс икки үс сыл ааста ди уже деформациялаах оҕолор кэлэллэр в основном грудной өттүлэрэ уонна тас позвоночниктара уже искривленные кэлэллэр вот бит эти итинниктер кэлэллэр иккис обращениялара частые головные боли төбөлөрө ыалдьаллар үһүс обращениялара

оҕо подросток эрдэҕинэ организмгар оттон уларыйыы бөҕө барар буолбаҕа дии. Ону төбөтө ыаччара, холобур, уҥуоҕа иҥиэҕэ ыаччара ынчи нормально диир кутук этээччилэр дьэ. Ыаддьыктаах чэ аарынны. Эти тобуктара айына дьаллар дьэ. Тобуктара бу бахтен болары глиностопные суставы, да, большеберцовые кости дьан биһи аттыбыт. Ону в основном педиатрдар туох диэн улаатар ыарыы диэн. Оҕо улаатар, ону ыырдьар, ону тулуйун диэн этэллэр. Онтон оҕо да эмискэ генетика диэн эмиэ бар. Хорох оҕолор олох биир сыл иһигэр он сантиметр улаатыахтарын сөп. Ол эмиэ эмискэ стресс болар оҕо организмыгар. Уҥуох Уур. Быччыҥнара хайырдыбаккалар оҕону төптөр тардаллар. Ис органга мённук буолар. Оңо холаатырыгар связкалар кыйан уһаабакка хаалаллар. Хөп, олүһүн оҕолор бүктээн хаалаллар, туора баран хаалаллар. Ити барыта эмиэ сыһаннаах бэйбэлэрин кытта. Аны подростковый периодка оҕолор бэйэлэригэр киирэн хаалаллар дии. Оскуолаҕа оскуола фактора эмиэ киирэр. Ханнык эрэ сыһыаннара табаарыстарын кытта коллективы кытта сыһыаннара уларыйан хаалар. Ону хорох оҕолор бу ийэҕэ, аҕаҕа кыайан аһыллыбаттар. Этэр кыахтара оһуок куттаналлар. Ханнык туох эрэ барьердаах буолаллар. Онно бу биһиэхэ остеопаттарга кэлэннэр оҕолорго бэйэм боппуруос биэрэҥҥин да таах сэмээрмин ыйыталаһаҥҥын проблемаларыгар киирэҥҥин кэпсэтэҕин онно үчүгэй байдык аһылар аһыллаллар уонна бу мин үлэлиэхпэр үлэлиэхпиттэн бу подростоктары кытта үлэлиирбин олус дьин сөбүлүүбүн то этахына мин бэйэм оҕолорум эмиэ подростоктар аха кинилэр хайдара эйгэлэрин өйдүүр курдукпун. Ол иһин оҕолор даже ийэлэр соһуйаллар эйиэхэ хайдах эттилэр диэн. Онон маамаларын кытта бэйэм эмиэ хаалан кэпсэтэбин. Онтон маннык хаста холобур баар, хаста ыалга көмөлөспүтүм диэн ба оннук. практикаҕа баар. Онтон бу холобур оҕо кини пока улахан киһи буола илик буоллаҕа ини эми кыраҕа мие буолбатахтык бу пограничное состояние диэб курдук кэм кэме буоллаҕа ини кини онно былырча бу ыһытар уонна ыппытын кэнниттэн бу остеопат үлэтин хаалаата оны оҕо төһө ылынары ити кэмҥэ ыныртык ылыналар оҕо чэпчэкитик ылынар эте сиинэ оҕо киэнэ Араас дьиэххэ сөптүү или восприимчивый дьиэххэ сөптүү. Ол иһин бу кини остеопат үлэтин ыытан биэрбит механизммытын оҕо этэ-сиинэ түргэн баайдык ылынар. Быаматык раскруткаланан киирэн бараллар. Если улахан киһини кытта буоттон олох хронический сылдьыбыт дьоннор кэлэллэр дии. Олох биир күнүнэн үчүгэй буолан халыктырын баараллар дьоннор. Аны оннук буолбаттар. Но бу оҕоҕо биир прием, иккис прием кэнниттэн итинник буолуон сөп. Үчүгэй буолуохтарын сөп. Гынан баран мин сколиол, который олох хастастадиялар булаа дии. Олох глубокий тугу ахан халап ден эпеппин. потому что скалеҕа бары этэллэр эти генетическэй буолуон сөп элбэх фактордаах итиннэ Өлүөн биһи улахан степеньтан стадияттан биһи кыра кыралаан кыччатан иһэхтээхпит. Өлүһүн нормальный тохка агалаатыктаахпыт, но онно элбэх сыл, элбэх үлэ барар. Дивит. Онтон остеопатическай приемга оголор ылымтыалара үрдүк. Бэйэм көрүүбүнэн оннук буолар. Оччо иһин баҕар ким эрэ утарарын сөп, но мин бэйэм көрүүбүнэн үлэм түмүгүнэн үлэм түмүгүнэн оҕолор ылыныылара быдан туох уҥуох уҥуох арҕас оттон эти кыһалҕаларын ити эппиппит курдук искривлениелары сколиозтары кытары утумнаахтык үлэлэһэн оннун булларыахха сөп буоллаҕа дии төрдүн төбөбүт буоллара төллүбүт төбөбүт буолара буоллаҕа онтон туох баар дии арай арай маннык бэтэрээ ханаабынан диэххэ да уҥуоҕут тэһин көннөрдүбүт онтон ити ожирениелаах оҕолорго остеопат хайдах көмөлөһөрүттебут баар каалҕачахчы билигин наһаа баар кыыстан уолтан тутулуга оһох онтон кыра эрдэхтэринэ наһаа минньигэс курдуктар дим аны пыш-паш эттээх оҕону киһи эрэ барыта таптыыр онтон оҕол аатын истэҕин онтукатыттан кыһалҕаҕа кубулуйан хаалар Остапан хайдах көмөлөһөр итиннэ биһиги оттон үлэбит биһине уҥуохха төбөҕө быччыннар аһыппат биһиги илиибитинэн хаан сүүрүүтүн да гормональнай процесстары химия диэн буолар диэн биохимическай процесстары түргэтитэн биэриэхпитин сөп олата хаан сүүрүүтүн лимфоток любой орган химбир тымырдартан тутулуктаах да ол органы сөп миэстэ тиэркиллэрэн функциятын тупсаран Ол, например, быарга, ноорго, селезенкаҕа, кишечникка оннук барыта үлэ барар буолан оҕоҕо ити процесс түргэтиир. Үлүһүн ожиренияны биһи кыйахпытын сөп диэн баар. Холобура, мин үлэбэр Инсулин зависимойдаах уже оҕолор баалар. Уон этте, он аҕыс састаах олор инсулиннар өйдүк бай болар. Эти чахчы бар, ийете бэйте специально подстепакка калианина батын туттар бут анализтарын. Бихек меха жан бараннар балтыраа ый буолан баран аналиһын повторяйдыыр хос туттарар онно уже разница улахан этэ онтон дьэ кинилэр билигин миэхэ уже ыһылга иккитэ сылдьаллар пока уол быдан этэ-сиинэ көнөн бэйэтэ уже физически дьарыктанар буолан билин олох атын киһи туох били көмө буолан биэрдэххитинэ, киһи бэйэтэ дьарыктанарыгар даҕаны өтүн көнньүөрэн даҕаны арыый даҕаны өрө көтөҕүллэр буоллаҕа дии органнара оннуларын булаан кии чэпчээбит курдук буолара буолуо дии. Онуттан туох диэн буолар онно взаимные отношения врача с пациентом эмиэ хайдаҕыттан эмиэ тутулуктаах сорох бырааһа киһи ылыммат буолар дии сорох сорох ыарыһах кэллэҕинэ хайдар ыарахма ыарыһах кэллэҕинэ киһи эмиэ кыратык тэйитэр бэйэтигэр олох чугас ылыммат диэбит курдук да кини ыарыытын киһи быраас өйдүү сатаабат

истэллэр, ылымтыалар оҕолор. Арай маннык хайан токуйдаан көрдөхө улаатан оҕолор оҕолор кытары үлэлиир ыарахан баайа буолуох курдук таба тайаннаан били мээнэ мээнэ саҥарар даҕаны аттыга эһэрэхтээх курдук би сыыһа халты туттар оҕо наһаа уйан буолар чараас буолар онтон өһөптөөх тылы өһү булан Кини итэҕэйиэн эмиэ наада бу эйиэхэ эрэ эмиэ итэҕэйиэн, бу бэриниэн наада буоллаҕа дии көмөлөһөр көмөлөһөр курдук. Уонна тут мин биир эмиэ биир наһаа сэҥээрэр темам диэххэ Пеклова Васильевна то меми ирэтин хайысхата буолар бу Дьахтар оттон кэрэ буол кэрэ буолуу кыһалҕата биһиэхэ барыбытыгар наһаа турар диэбит да сатыытык. Боростуойдук этэ ханнык сытыытык турар кыһалҕа буолар. Билигин оттон барыта наһаа тарҕанан турар, арай көрдөхө барыта наһаа судургу, оттон эттэххэ ыл да баран туга эмит оттор. Тубус, киэркэй, тас көрүҥүнэн чахайдах баар хайаа диэх биирдэ эрэ маннык гыннык үчүгэбин. Наадьаҕа этэбин. укуолатар эбиппин эбиппин дьиэбин сөп куонтуриннатабын дьиэбин чэ косметологкайын барааттым дьиибдим косметологка тиийэммин дьоло тугу гыныахха эбий диэтим биллэн турар үчүгэй баһайдык барытын орон оннук эрэттэ эйиэнэ маннык эйиэнэ маннык эйиэнэ маннык диэн ону булаһана мин булаһана ити баҕар ити баара Ньургун Петровичка эппиппигинэ кытары сибээстээх буолуо ити охтон доргуйан ити ис органнарым түстэхтэрэ дии аллараа аллараа улахан охтуу кэнниттэн ол ону кытары ду хайдах да тахахлыы туох диэн буолара буолуо маннык

манан хасаранникты куптарарыыптын манан хасаранникток дьэ былаан бөҕөтө буоллум просто финансовый блан хуруннум дии курдук ол иһин тос курдук төлөбүттээх буоллаҕа дьэ дьэ Надя кэпсээтим ону гынабын маны гынабын оттон маны гынабын оттон маны гынабын диэн буолла ким сразу сипке түһэрдэмиги эн ис причинян баһарар кине эн бу таскар хэттеге укуоллар хэттеге дааны маннык ону маны ииллэр баарыҥ хоҕа дете Таах били хаччыгынан халтайга кутуу буолуон сөп эбэтэр буоллаҕына быстах эрэ кэмҥэ көмөлөһүө диэн онтон өссө атыннык хайда эрэ били өссө оччо да уһуохтук маннык уларыйыы деформация барыан сөп диэн ити туһунан сиһилии кэпсэтиэххэ эрэ хайдаҕай ити мин вообще сирэйгэ Хайдах илиппинэйдэн да массаж лица диэн буолар дии. Ити мин бэйэтэ туспа историялаах. Урут уруккуттан бэйэм бэйэм сирэйбэр тугу эмэ сөбүлээбэппин быһыылаах. Кырайдахпиттан диэххэ дуу, тугу эмэ хайаан бэйэм маннык илиибинэн наар тугу эрэ гынахпын наһаабаҕар оннук дьаммын арай сочига дьаммын курстар баалар диэн баар буолла таах сытыахтааҕар киирэммин пляжка кытыахтааҕар дуу или манна кэлэн үөрэнэрим дуу диэммин киирэммин үөрэнним бэйэм бырааспын диэтим аны чөйбайт кылыннылар хаста дааны килнемге баран конференция оҥороллор конференция-массажистов оҥороллор кулуптаахтар бэйэлэрэ онно хаста да баран сылдьыбытым киһи сирэйэ уопсайынан туох диэн буолар диэн показатель здоровье диэн буолар ол гынан баран киһи максимум сүүрбэ биэс сааһыгар дулаатар сүүрбэ биэс сааһыгар дыла сайдар туох бар беймеханизм үлэлиир олох үөһэ күүскэ дьиэ кутунан түһүр бэбиэһин кэнниттэн потихонечку барта кычаан намыраан барта баран иһэр ол курдук кыдьы эмиэ кыдьар буоллахха хайыахпытый если киһи кожатын та бу ыллаххата кырдьыгыча коллагеммыт быырбатка эластиин барта кыччаан киирэн барар ити гормональнай биохимия барта иккис причина киһи уҥуоҕа костная ткань эмиэ бэйэтэ туспа эйиэгэ диэбиккэ дылы дии туспа эйгэ кини эмиэ со временем туох бар микроэлеменнарын туохтарын сүтэрэн киирэн барар аха үһүс причинабыт уу буолар дии ткань ууну өр туппат буолар. Ол иһин биһи сирэйбит сухой буолар, машинкалар таххан киирэн бараллар. Вот, аны билигин өйө улаатпыт маннык сайдан иһэр. Фейс фитнес диэн баар, массаж диэн бар да. Аны Мин хомойорум диэн туох баар фейс-фитнеһы оҥорор дьоннор уонна массажтар, массажистар бэйэ-бэйэлэрин кытта оноруктук утарсаллар. Баар аха. Ким эрэ быччыны үлэлэтиэхтээххин диэн, ким эрэ быччыҥа расслабик гыныахтааххын диэн. Баар аны косметологтар бааллар. Эмиэ туспа эти фейс-фитнеһы утараллар, массааһы эмиэ утараллар кинилэр. Тайдахынна укуолунан, буниткаларынан, филлердарынан киһи сирэйин көннөрүөн сөптен. Ол гынан баран элбэх примердар баалар дети, Голливуд артыыстар сирэйдэрин көрдөххө. Со временем эти барыта сирэйгэ мустан хаалбыт олох

Онно массаж үчүгэй булар эбит. Ортоку чааһын кыдьык да физфитнес ханнык упражнениялара туһалыан сөп. Вот. Олехин массаж уже хүлбэ биэс сааскыттан профилактика курдук бэйэни бу кыдьыын кыратык бытаардан биэрэххин баҕарар буоллаххына мин ханаабар олус үчүгэй метод булар Киһи туһанан киһи туһанан сөп аһаан. Аны буллаҕына буотек соҥотторон бараннар, филлер туруортараан бараннар кэлэллэр. Итиннэ эмэ туспа противопоказание диэн бар бириэмэтинэн. Аны улаханнык биһи ылбаппыт, оңошо оҥотторбут дьоҥҥо бириэмэтин тутуһабыт, хотя бы төрт, бес, алты ый. Онтон массаж кэнниттэн Баҕаҕыста. Эффект төһө эмэ хас да төгүл эффективнэй буолуон сөп. Массаж кэнниттэн чэһиги ол косметологическай процедураҕытын оҥотторуоххутун сөп. Тоҕо даҕаны билигин дьоннор тугуй тулуурдара оһох. А, Процеһы билигин. Миэхэһи билигин здесь и сейчас наада диэн. Аһаа, тулуйбаттар, ол үһүн ча ол косметологка бараллар. Ол ол аататын оннук укуолга эҥин туйга-муйга баҕарар буоллаххына бастаан тон бу иһиллиир массажтаан хайаан онну орун оннун түһэрэн бараҥҥын бар диэн баҕа дебытта ана массаж элбэх техникалаах мен в основном от остеопатияны кытта хабээстиибинэ ис органыттан көрөбүн уҥуоҕуттан эмиэ көрөбүт төбөтүн уҥуоҕуттан да ону бартан оҥорон бараммыт дьэ бу мышечно уже үлэлиибит ити эмиэ туспа оттон авторскай диэххэ сөп буолуо бу соторутааҕыта курс ыыппыппыт үчүгэй диэн элбэх быраастар косметологтар массажистер кэлбиттэриттэн олус дьөнөрүнэбит үөрэбит уонна бу билиибитинэн көрүүбүтүнэн үлэлсиибититтэн

Туохха көрбүтүммүн ити аата ааттаммат этиммитигэр дии биир кэмҥэ наһаа үчүгэй страница ыыта сылдьыбытыҥ дии Pillar Space диэн хөргүтэриҥ буоллар диибин тоҕо мин күн бүгүнүгэр диэри көрөбүн ону күн бүгүнүгэр диэри вашканы көрөбүн ити уран пандемия үчүй баҕайы дэрэ киһи элбэх тижигинен итинник страница оҥорор дьон окам хадыра эн ити ыппыт ыытарын биле киһиэхэ чугас курдук ту хайдахтана өйдөнүмтүө маннык биле быһаарара үтүктэргэ худургу оттон хайаагы киһи сөлгөппүк киһи гынан баран